Either sɛ Attorney General ne werɛ afi ne laws anaasɛ Attorney General no ɔreyɛ politics anaa sika bi na ɔrepɛ nti a. Because ɔn, you see wokan NTAC, Boifie versus NTAC a, ɔse where an, an enactment prescribes a procedure, that procedure ought to be followed. Akyerɛ ne sɛ sɛ yɛayɛ mmara bi sɛ mmara wei ne yɛmfa so a, Wontumi mfiri saa mmara no ho, saa mmara no ara na ɛwɔ sɛ wode yɛ adwuma. Boifie vs NT, NTAC Limited, When an enactment prescribes a procedure, that procedure ought to be followed. Na, Keke, hwɛ, sɛ obi di ɔman yi sika a, yɛwɔ mmara a ɛkɔ, yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no Court Act, Act 459, Court Act, Act 459. Akyerɛ sɛ, Kwan a sɛ obi fa so di sika na nnipa no pɛ sɛ ɔtua sika no de ma ɔman a, ɛkwan a wɔfa soɔ. Na ma mempotɔ kakra bi. Section 35 of the Ghana Courts Act, 1993, Act 459, specifically addresses offers of compensation or restitution in cases where a person is charged with an offence that has caused economic loss, harm

Enti dwumadie no, deɛ ɔbɛma wahunu ne sɛ, wobɛhu sɛ ɛbɛkyerɛ wo sɛ sɛ obi afa ɔman no sika na wadi na wabɔ ɔman no ka no, saa Court Act no ma no kwan sɛ ɔbɛtumi de Ghana abɛsi tebea a na yɛwɔ mu a na yɛn sika no yɛnni yɛ ne ɛteɛ no, ɔde ɛba abɛsi hɔ na wapata yɛn. Na mpata no a ɔbɛpata yɛn no, gye sɛ ɔde adesrɛdeɛ kɔsrɛ Attorney General no, na kɔɔto no nso wɔde adesrɛdeɛ no bi ama kɔɔto no, na kɔɔto no gye to mu a, ansa na saa nipa no watumi atua saa sika no de ama yɛn. Na meba o, wosan wie a yɛwɔ plea bargaining act, wɔn amendee act twenty nine no section bi na wɔn de plea bargaining. Plea bargaining act no so ma yɛn, ɛyɛ act ten seven nine, na ɛno nso section sixteen one six two a, yɛhwɛ deɛ ɛka wɔ hɔ, section one six two a. Ɛhɔ na wobɛhu sɛ sɛ attorney general no adeɛ a wɔreyɛ no sɛ ɛyɛ ne kwan no a,

The authorized representative before judgement is delivered before judgement is delivered that means that asɛm no nnipa bi a yɛmfa ne sɛ wadi ɔman yi sika anaa wabɔ ɔman yi ka na wopɛ sɛ wo ne ɔman no tena ase na ɔman no wotua ne yɛde kyɛ wo no wobɛtwerɛ krataa de akɔsra atene general no na ama atene general no de aba kɔɔto sɛ wɔpɛ sɛ ɔne wosiesie ansa na kɔɔto no abɛbua wo fɔ that means that ɛwɔ sɛ asɛm no yɛ dɛn ɛwɔ kɔɔto na kɔɔto redi asɛm no. Ntsi ɔredi asɛm no ara mu a ɔba abebua awofo no na ɔyɛ wo plea bargaining no a, na sɛ Attorney General no som a, na ɔdze aba kɔɔto na kɔɔto nso so atse ase a, na afei deɛ plea bargaining no, yɛ enter na afei wɔatua sika no. Na mpata bi a ɔwɔ sɛ ɔde pata ɔman no, wɔapata no. Na KK, question a mebisa ne sɛ, Attorney General nkyerɛmu a ɔde baeɛ yi, ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ NTAC, Boayefie versus NTAC, where an enactment prescribes a procedure, that procedure ought to be followed. Court no adi kan aka sɛ, sɛ yɛyɛ mmara bi na mmara no akyerɛ kwan a ɛwɔ sɛ wɔfa so a, ɛnni kwan sɛ wɔfiri saa mmara no ho, na mmom na worekɔfa wo nko ara wo mmara sɛ wode redi obi, na mmom ɛwɔ sɛ wo follow saa procedure no ara. Mmara no a yɛakyerɛ no, ebi ne Court Act Section thirty five, ɛna Plea Bargaining Act, te Act ten seven nine, Section one sixty two A. Enti question a mibisa ne sɛ, emu deɛ he na Attorney General no de ayɛ adwuma? Na deɛ ehu koraa wɔ asɛm no mu sɛ, wonim sɛ Attorney General no, ɔno ara na na ɛyɛ lawyer for Kwabena Dofoɔ. He was a defense lawyer yeah. for Kwabena Dofoɔ. Unibank. Unibank. Yeah. Yes, a bank na Unibank. Mm. Eti nipa korɔ no na asan bɛyɛ attorney general na ɔwɔ prosecutorial power under article 88 of the 1992 constitution of the republic of ghana but, nolly prosecutor means that state no yɛ no more interested in the criminal case so the state wants to terminate it law no kyerɛ sɛ ɛni kwan sɛ ɔma obiara explanation nolly prosecutor mm -hmm. Na nollie prosequa no, ɛdeɛn nti na state bi bɛtumi a enter nollie prosequa? One, ebia state no hu sɛ one, ɔkɔ court no ebia ɔbɛdi fɔ, ɛno yɛ one. State no hu sɛ charge no koraa no ebia yɛanyɛ no yie nti ɛde haw bɛbrɛ no. All these factors, state no hu sɛ ebia accused person no koraa yɛbɛ, yɛbɛdi asɛm no bɛwie no na wɔse yɛ compensate accused person no rather, enti ɔbɛ enter nollie prosequa without, ɔmma ɛmma ka country no anaa state no explanation biara. Withdrawal deɛ, ebia na ɛhaw bi aba charge no mu, nti ɛhaw no a aba mu no nti ɛbɛtumi de haw abrɛ wo nti wo withdraw, na wo withdraw wie a na woasan recharge saa nipa no, woasan sorry, woasan saa charge no foforɔ, nti wo charge nipa no foforɔ a na wasan asɔ tete tu charge sheet no na ade charge foforo abɔ no eti na yɛ withdraw a wobɛhu sɛ wogyina hɔ a na yɛasan akyɛ accused person no biom na yɛde no aba that is section fifty four no a yɛka ho asɛm Okay. eti deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ wo withdraw deɛ a woma justifiable reason ɛwɔ sɛ ɔma court no reason nti a wo withdraw but wo enter nolly prosequa a wonhia sɛ woma court biara reason. Mhm. But attorney general sɛ wa enter nolly prosi kwa. Okay. And yet ibi feel sɛ wayɛ yɛ world of good sɛ mpo ɔba abɛkyerɛkyerɛ mu ɛde No, akyerɛ. the point is ɛne na meka kyerɛ sɛ boifie bɛse NTC where NATME prescribe, prescribes a procedure that procedure ought to be followed because court no adi kan akyerɛ sɛ anaa mmara no a yɛayɛ no akyerɛ sɛ sɛ wo enter nolly prosi kwa a ɛma yɛ explanation biara. Enti deɛ nti na wafom saa mmara no na abɛma explanation because of our guilty conscience ɛnam adwen bad faith bi a ɛtaa akyiri ɛne nea woyɛ nti na wahunu sɛ Ghanafoɔ bɛbɔ w'akyi nti ɛwɔ sɛ woba na abɛkyerɛ mu In any case, Owura Kwabena Adofoɔ civil aspect no nko ara ɔde ka bɛyɛ five point something billion Ghana cedis ɛna wadie wɔ ne bank no wɔn adie ɛna yɛwɔ criminal aspect ɛno nso worth about bɛyɛ two point something billion Wate ase o, ɛnyɛ sika ketewa o, wobɔ wɔ calculator so a ɛnkɔ so. Na sɛ wawie na nipa no so ɔɔba aba abɛtua a, at what time na ɔne yɛn enter a plea bargaining a meka no wɔ section 162A of the Criminal and Other Offences Act. Ɛhefa biom ɛna ɛsan ka wɔ Court Act section 35 Ɛsɛ wo attorney general ɔne wo akɔ nhyehyɛɛ na saa nhyehyɛɛ wei koraa wama court ate ɛsɛ plea bargaining na sei na ɔpɛ sɛ ɔyɛ, asotwee, mpata sɛn na ɔde aka state no ho ɛsɛ ɔde bɛpata yɛn na ɔde tua saa sika no, ɛhene fa? Attorney general no antumi ankasa amfa court act section thirty five no ɛna wantumi nso anka ankasa amfa plea bargaining no section one sixty two A of what? Criminal and other offences act.

Wo paa fa wo phone na google na ebusa sɛ on what grounds ana yɛde enter Nolly prosequa whether or not it will tell you sɛ accused person pay part of the money a you can enter Nolly prosequa and you have to also come out and give explanation to that effect regardless of any amount ebia Owura Kwabena Adofoɔ so wakɔtua in any case yɛ koraa yɛhu receipt nhunu biribiara ɛne sika koro bank koro a wɔde ato Ba ba lawyer we we sorry sɛ bɛ baa ti because mepɛ sɛ amanfoɔ sua me play devil's advocate sɛdeɛ a metaa ka no because mɛtietie nsɛm no bi ɛne lawyers ne NDC foɔ nsɛm bi a wɔn ɛreka na wɔn no nso so yɛ ne sɛ sɛ yɛbɛkye no ato mu na yɛbɛgye sika no ɛde ama ɔman no deɛ wɔn na Ghanafoɔ yɛpɛ na yɛkye no ato mu a yɛnya mfasoɔ biara wɔ so ne yɛsan akɔbɔ ne ho ka ɛne yɛde gye sika no a mfasoɔ wɔ so kyɛn sɛ yɛbɛkye no ato mu. Meda ase keke. Ɛnɛ me kɔɔ kwadaso kɔɔto no bebree na ɛde wɔn kɔ too mu. Obi wɔ hɔ koraa a yɛgye lii na yɛsan ase wɔn nsa ntua sika no. Criminal case nti ɛporɔ. Owura Kwabena Dofoɔ nti ɛba sɛ kɔɔto so wɔ gyeli no na ɔde no atom a ɔnnya sika wei nyinaa mma mɛtua. Because ɛnam mu nyɛ dɛ. Na akwadaa no ɔkɔ wie a nwa no a yɛgye li no no a yɛse wɔn nsa ntua nwa no ka no ɔnsan nkɔda mu abosome mmiɛnsa no nti ɔntumi ntua. Nti wo fii sɛ owura ɛɛ maame Agradaa. Enti wofii sɛ fifteen years na yɛde maa no na Agra da a onnya sika no ntua. Enti wonim sɛ kɔɔto no koraa baabi wɔsan kaa sɛ ontua sika no, baako bi a ɔde maa Ntalantane Koahuan advertisement, kɔɔto no kaa sɛ ontua sika no, wannya a ɔnsan nkɔda mu ɛno nso one month nka ho. Enti wofii sɛ Maame Agra da nka onnya sika no ntua. Adɛn nti na Agra da nti ɔda mu no nti ɔno no ɔntumi mmɛyɛ saa plea bargaining no nka ɔntumi nyɛ? Adɛn nti na ɛhɔ deɛ Attorney General no wa wankɔ enter nolli prosequa? Adɛn na agradaa deɛ no deɛ wankɔ enter no leprosy kwa? Adɛn na maame no a ne ba no akɔ akɔwia ntoosi a yɛde no gyina Kwada so court no, adɛn na wankɔ enter no leprosy kwa? Adɛn nti na abranteɛ no a wakɔbɔ korɔno na wakɔwia 2500 Ghana yɛde no gyina Tafo court no, adɛn na Attorney General an enter no leprosy kwa? Na Owura Kwabena Adofoɔ, what is so special about Owura Kwabena Adofoɔ nti a Attorney General over five billion Why nta nɔli prɔsikɔ asɛ watwa asɛm no mu. By Simmons koraa deɛ ɔsɛ it represent ten point six percent ɛnyɛ sixty percent sɛdeɛ ɔka. Ɛyɛ ten point something billion so is yes ten point point something eight hundred. Six percent ɛno koraa eight hundred pɛ na watua a sika ne nyinaa ahyɛ ne to so the point is wobaayɛ no wagya NDC foɔ nko ara but wa prepare owura wontumi. Kyama wontumi sɛ wode ne bɛkɔ court. Enti wode kyama wontumi kɔ court for deɛ ho? Sɛ wotumi enter nolly prossy kɔ adeɛ a wode kyama wontumi ɛdeɛ nti na ade ne kɔ court anaa ade ne bɛkɔ court na later wa enter nolly prossy kɔ a and nolly prossy kɔ a no menim sɛ AG no ɔyɛ lawyer ɔyɛ doctor ebia na ɔyɛ good wɔ academian adekyerɛ na mmom ɛba bara no deɛ a menim sɛ bia na civil cases na ɔtaa yɛ anaa ɛboapayɛ

Ɛti deɛ ɔmo pɛ biara when it comes to NDC ni ɛsɛ NDC ni yɛnya no deɛ a yɛwɔ sɛ yɛ treat no yie na when it comes to any ordinary Ghanaian anaa obi a yakye no wɔ Ghana ha bi a ɔyɛ Ghana ni deɛ ɛwɔ sɛ yɛ treat no differently na saa nipa no deɛ yɛ yɛ punish no that is why I have been saying that President Mahama is practicing what anocracy but not democracy. Ɛyɛ anocracy na ɔde yɛ adwuma but not democracy. Na keke ɛka me ayɛ sɛ amanfoɔ ntumi nka. Obiara suro President Mahama ne n'amammuo because wɔn yɛ a na wɔn ahyɛ car kɔ amoto bi ne abɛkye wo ne adi nhunahuna wo. But let me tell Attorney General ɛne ɔne ne prosecutorial powers and the President of the Republic sɛ what they are doing no ɛnyɛ the good people of Ghana ɛnyɛ yɛ dɛ because wagya Collins Dawuda wagyae ɛyi ɛm ɛm Minister of Finance Ato Forson. Wagyae ɛɛm ɛɛ ɛɛ Kwabena Dofoɔ, wagyae hwan? Nnipa no dɔɔso mentumi nkeka. Wobae wagya wɔn nyinaa. Adɛn nti na NPP ni deɛ wakye no de no kɔ court? Adɛn nti na akwadaa no a wakɔ wia nwa no ɔgyina kɔ ada so court? Adɛn nti na obi gyina high court wakɔ wia hɛn ten thousand ɔgyina kɔ ada so court a ɛno yɛkɔ akɔ gyeli no? Nti deɛ bɛn na yɛn no anaasɛ law equality no equality before the law ɛno Hwan, Yɛ treat binom differently, so equality before the law, one of the cardinal principles a ɛwɔ mmara mu no, equality before the law, ɛna Samson Ayini ɔde yɛ adwuma no, anaa ne office no sika na ɔde, ɛɛ Dominic Ayini, ɛno na Dominic, Owura Dominic Ayini ɔde yɛ adwuma no, because ɔyɛ honourable a yɛayi no sɛ ɔmmra mmɛhwɛ na ɔmfa pɛpɛɛpɛ yɛ ne tenenee mfa mma yɛn, na mpo account bɛn na yɛtua sika no agu mu, na saa sixty percent no ɛwɔ hene? ɛno a mekan ɔsɛ yɛ landed property yɛ landed property ɛnti afei na yɛma value a akɔ value property no ne abɛtɔn anaasɛ sɛn na state no abɛtɔn anaa yɛfa hɔ de ɛyɛ annex annex of what attorney general's office na wɔn kɔ value na anyɛ ɛyɛ a wɔn bɛma wɔn atua asɔfo no keke we should tell we should tell we should tell doctor doctor Samson Ayini ɛsɛ deɛ wɔyɛ no good people of Ghana yɛn ni nye ho he should desist from that. If he has forgotten of his loss, he should go back for his loss. Ɔnkɔfa ne mmara no yie. That is not a prosecutorial power a yɛde ama no by virtue of, eh, by virtue of Article 88 no, ɛnyɛ no na ɔde yɛ adwuma. Ɔyɛ competent lawyer, ɔmfa mmara no nyɛ adwuma. Ɔne Doctor Sremsae. The way they are treating saa Ghana purse no, Ga, Ga, eh, the purse of Ghana no a wɔde amanfoɔ ɛdi, eh, ɛgu atɔprɛ ne wɔn, wɔn, wɔn nkorɔfoɔ nko ara na wɔgya wɔn sɛte wɔn, saa clearing agent no a wɔyɛ no, ewiase nyinaa ɛhwɛ wɔn. One day one day they will account for it obi bu bɛfu ɔmo akɔsi wɔn ankasa ɛyɛ nyɛ nwanwa sɛ bank of Ghana former former Minority kura indicate sɛ maybe they somebody may file may file a process ɛwɔ court ɛsi wɔn because of what they are doing or wɔn nya abotrɛ one day one day power no sesa a obi bɛsesa wɔn akɔ court for dwumadie no a wɔyɛ no ɛnyɛ the best wate aseɛ obi adi sika sei a. Mompɛ sɛ yɛbɛtua? Akwadaa bi gyina Turk ako, ɛ, kwan ho a n'akoma tokuro da ho, Holy Heart. Saa akwadaa no, yɛnyaa biribiara mfa, sika biara mfa nkɔ nkɔyɛ no, but nnipa baakofoɔ, wɔafa five point something billion, over seven billion adi. Na adɛn, taxpayers, yɛtua sika ara saa na aban bi aba a na wabɛdi no ɔkɔ. Aban bi aba a na wabɛdi no ɔkɔ. Mfasoɔ bɛn na Ghana bɛnya afiri soɔ? Enti wɔnhwɛ Court Act no, mese Section thirty five, Wantumi ammɛka sɛ ɛno na ogyina soɔ. Wantumi ammɛka nso sɛ ogyinaa Plea Bargaining Act a ɛyɛ Section 162A of Athens Sɛ ɔno deɛ 79. ɔkaa, ɔno deɛ ɔkaa no plain sɛ ɛnyɛ plea bargaining. Wankɔ, ɛnyɛ So plea ɛnyɛ plea bargaining. bargaining a, nolle prosse kwa a, under what grounds ɛna ɔtumi enter nolle prosse kwa? Was it based on obi atua 60 percent of a car ɔdeɛ ɛna ɔ enter nolle prosse kwa anaa? Na in any case yɛde Owura Kwabena Dofoɔ kɔ na yɛde no kɔ kɔtom a, ɛka bɛn na yɛbɔ no wɔ hɔ? Wɔn a wɔda cells no nyɛ two cedis anaasɛ three cedis na yɛde tɔ aduane ma wɔdi. Na ɔno yɛde three cedis no bi tɔ aduane ma no di a, nnipa bɛn na wɔkyɛn obi? Anaasɛ wɔyɛ Owura Kwabenadofoɔ no nti anaa? Equality before the law, yɛse yɛn nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ wɔ mmara no anim. So ɛwɔ sɛ wo treat obiara pɛpɛɛpɛ. Ɛdeɛn nti na NDC foɔ nko ara na yɛ set wɔn free? In fact, wɔn nhwɛ ɔman no yie na daakye daakye wɔn wɔ bi ka. Daakye wɔn wɔ akontabuo.